Hemmäňize salam dostlar, gowy medelän janyňyz sagmy? Bu günki PUBG Mobile wideomyza hoş geldiňiz, sapa getirdiňiz. Ýanymyzda görşüňiz ýaly Noviçok, Pis Nemejan we Pis Kelbek bardyr. Tak, hany, srazy

You don't look half bad, dude. Eşdipdirä. Sorry bro. Bile, ýaman halamaýan-eý bärini meniň. Ismin ne ismin? Ismin ne ismin dip üç ýaşly çagalar gürleýäý. Aý bile. Ýakyn oýnarys ýaňky ýaly. Close fight diňe. Çepli sagly oýnamak isleýänleriň bagsy çepli sagly oýnap bilersiňizler. Men prem arka gitdim oglanlar gyzlar. Hop. Mena aşak gaýtdym oružalar mella. Normalny kar berdi. Kar dogsan sekiz. Çagyr adamy.

Meh, pişdaýy bratlar atdym. Kelebek kim bolsun başka? 760 ki näme patronsuz berýärmi men düşünmedim näme? E, pa patronsuz dä mana bu ýerde patron aýlanyp ýöräni. Ýanyňda aýlanyp ýöräni patron. o o oý. Oýun durdy. Pon durdy oýun. Bir ýerden geldiler. Tamam şu paçinki tarap atyň birini. Maşyn maşyn maşyn maşyn. Bagi bagi bagi. Aşakda birini yıktım. Motor geldi. David lap bilirsin. Ee, beşiň mutark kaldı. Gel gel gel gel gel gel.

Samsyklyk derdinden ölýäler-ä. Do me a favor please get out of here get out of here man shit im sayin. Gaty gowy gowy lutum. Topara çe garaşyp bolýar da indi. Bu ne?

Bular sagdan gysdylar. Watch out! Plankalary iýip taşladyk abi da.

Ba diýdi. Şda aýda. Çykan o daşyň ýany. Bizde daşyň arkasynda görünip durar. Gel gel gel ýokara çyksaň. Eýjeň. Kitimiz bar a 5-6 san kit bar şda aýda. Nirde urýaň da. Ahmyr çyk.

Bäş el alty ýoga. Bäş dörä ok atdym ha. Ýigrimi dört tabakym bardy. Bärde. Sürüji snaýper uzatylmyş bolsa. Men arka bir sekunt seredýän adam gelmedimi bir.

Aga biziň gapdalymyz adamdan doly aga. Raserda garaş energesi için. Ne lazer kurdum. Şunda. Yo lazer görkezen o an. Watch out. Sen David lad değil mi? Gowy. Gaty gowy. Ýykdym ony. Ýumruk oýna ýumruga. Hay bile. Aýda bidet gördüm ha. O ýokardan komandasy gelme Serdar.

Bizi metkaladı bu. Aa. Ya çok kısık görelim ha. Ýekeje özüm bu. Öldü bu. Aldylar on. Pesdäkiler aldy onu. Hava. No. Energiýany doldur. Jaýa gitmeli biz. Lonkamy. Ha elektrik hasar berdi mi? Okay. On beş sekunt diýýär. Bularda maşyn ýokdumyna? Ýok. Depede dämi adamlar bar? Sag depede. We iki säm aňarky zatda jaýyň içinde. Jaýyň içinde, krişada. Bulam bir zatda. Görkezer a onko bizi. Bomba atdy. Jeňs. Uy bile. Ba- Ýene bomba Yeni bir gelýär. nasara. Çaç. Kaçtan argın ettin. Zona ýeri zona.

Moşn boldy ya. Yo kip alki. Yöne sen sen zonaň daşynda o ruiniň aşanda birinlerini yıkdyň ha. Şolar aryn aldy da senden. No. Sen boldular aga. Seniň amaryňy biz aldyk ha. Oglanlar videony haladyňyzmy? Oýny halan bolsaňyz bir laýkyňyzy alalyn oglanlar, gyzlar kommentlerde belläp geçiň indiki videolaryň nähili bolmagyny isleýän bolsaňyz. Siz hem şu täze modda, täze event, e, event bolýamy obnowleniýe bolýamy? Garaşy täze bir zatlarda haýsyny alyp oýnaýaňyz? Şu ýer görkezýäni alyp oýnaýaňyzmy, şit alyp oýnaýaňyzmy ýa bolmasa kartada ýerini görkezýäni alyp oýnaýaňyzmy? Kommentlarda belläp geçiň. Playsafe ýutub kanalyna agza boluň dostlar. Indiki wideolarda görüşýänçek özüňize gowy serediň. Hoş sag boluň. Çao. Bye bye.